fell-awen ad k-awid-d-isellen ass-a ur ndalseɣ tamacahut n Yeḥya Yezrem d Muḥ Ubexsis. Macahu, qellem cahu, tamacahut s yiwet lhu, ad tiɣzif annect n usaru. Zik-nni, llan sin watmaten, Yeḥya Izrem d Muḥ Ubexsis. yal wa yettidir iman-is d twacult-is tameẓyant yiwen d uḥric wayeḍ d ungif yiwen wass iruḥ yeḥya yezrem ɣer teẓgi am akken ixeddem yal ass ad iqedder kra n usɣar lkanun neɣ ad d-yekkes kra lɣella yufa ihi assen yesseɣzef cwiṭ amecwar alammi d talemmast n teẓgi simmal yettqerrif simmal yeslil swat yuẓa ɣer sdat iwala atmud ameqran dlent isekla n lfakya mkul ṣṣunf dayen ur iwuled leɛmer-is argaz yeffer deffir yisekla yettḥessis Cwiṭ kan akka, ha-ten afɣen-d sani waɣzen yiwen. Mi kkren ad ruḥen, yenṭeq umeqran deg-sen. Ɣelqa lbab, ɣelqa tawwurt. Tawwurt teɣleq-d iman-is. Iwaɣzen yiwen, ṭṭfen abrid-nsen, ruḥen. Yeḥya izrem, yeẓfer-iten s yiẓri, almi ur tezmir tiṭ ad ten-teqḍeɛ. Yekker, Iruḥ srid ɣer tewwurt. Sekka-d amek ur yeɛriḍ, tegguma d-teldi. Kra n wakud, argaz yuɣal s axxam-is. Azekka-nni ṣṣbeḥ, yuɣal. Yeḥḍer i tewwurt mi teɣlaq. Iruja-ten almi d-uɣalen mi yeɣli yiṭij. Wwḍen-d ɣer tewwurt, yenṭeq umeqran deg-sen. Fetḥa lbab, fetḥa tawwurt. tawwurt teldi-d iman-is kecmen yeḥya yezrem yal ass yettuɣal-d almi gwala akud ideg tteffɣen kecmen yiwen-is almi d yiwet tikkelt iruḥ yekcem ɣer utemmu yeggugem seg wayen ẓrant wallen-is yal d lxir yella san tbaqayin seksu san yibuqal n waman san tjuɣlin tiweztin

Tewwi-as tamurt seg uxxam n Muḥ Ubexsis akken ad yeg tiliyes. Yewzen tiwiztin-nni, mi t-yerra tedda yiwet lqaɛis ur ifaq. Akken tt-yufa gma-s, iruḥ-d srid ɣer-s. Tura ad iyi-d-tiniḍ ansa akka i k-d-yekka lxir-agi? Tiftin kan ay tufiɣ di teẓgi. Awah, ini-yi-d kan, neɣ tugadeḍ amar ad rebḥeɣ ula d nekk? Xas lukan i k-d-iniɣ, ur tettazmireḍ ara d-tawiḍ. Argaz iḥeṛṛes-it, iḥeṛṛes-it almi i d-yenna tidet. Yekker, yewwi-t almi d amkan. Yessefhem-as-d akk amek i ilaq ad yexdem akken ad yawi lxir mebla ma ṭṭfent, syin uɣalent s axxam. Muḥuf xsis ur yezmir ad yeṣber. Azekka-nni tafejrit yewweḍ s atemmu, yerǧa almi ffɣen yekcem ar daxel, iḥewqan s ara d-yebdu. Yečča, yeswa, Almur yezmer iḥerrek. Yekker yerfed-d tacekkaɣt n twestin. Skedd amek ur yeɛriḍ ad yerfed ur yezmir. Ur ixemmem ad yawi kan cwiṭ. Yebɣa rrbeḥ d yiwen wass. Akken tewweḍ tmeddit, yesla i ṣṣut n yiwaɣez n yiwen. Yeẓra ulac tarewla. Ameɣbun iruḥ yeẓẓel iman-is ger lǧessa tewwid yemmuten akken ur as-ttfaqen ara cwiṭ akka kecmen-d yekker yenṭaq umecṭuḥ deg-sen hmm, ma baba ass-a nesɛa inebgawen ulac inebgawen am mi hmm, ma baba nniɣ-ak nesɛa inebgawen awaɣzen-iw amecṭuḥ yeqqim yettales-d i wayen d-yenna akken almi kkren ad nadin ufan kulec yenqes tin d akk atemmu almi wwḍen ɣer lsat-nni wid yemmuten sserɣen asfud bdan neǧɛen deg-sent akken wwḍen ɣer Muḥ Ubexsis yuɣ wass din din zzin-d fell-as am umqiyas mi t-yeṭṭef wa ad yejbed seg-s kra ad as-d-yessiwel wayeḍ ad as-yini rwel-d ɣur-i rwel-d ɣur-i ad k-ḥaddaɣ ad yerwel ɣer-s ad yeclex seg-s tacriḥt akken akken

ur d-iban yeḥya yezrem yeẓra anda yella nniɣ-ak nniɣ-ak ur tezmireḍ ara i yennaf d iman-is din din yeṭṭef abrid s wurfan srid ɣer tmunni mi ffɣen yiwaɣezniwen yufa afwad n gma-s yettwaɛellaq mazal yettqeddur d idammen yegri-t-id ɣef tuyat-is yerra-d s axxam cwiṭ akka yewwet-it wugur yeɣli iwala tabuzelgrayest tettɣumu timiqwa-nni dɣa seg wurfan isabb-itt Yessenṭeq-itt Ṛebbi imir imir. Hukk, nwiɣ ṣarmel ṣarmel, ihi tura sufel sufel. Tekker tessufel-d akk tid teṛmel. D ayen yeǧǧan i waɣezniwen ad ẓren abrid yuɣ win yewwin afwad-nni. Mi walan timiqwa-nni, yekker umeqran deg-sen yeddem-d sdis n yigdiden yessamsasen zzit s ufella yessekcem yal waɣzen-iw ɣer yiwen netta yelsa iselsa n ssayel iruḥ amzun d win ara yessenzen zzit yeqsed axxam n yeḥya yezrem iɣer tewwint tmiqwa-nni ilewwi akud yewweḍ yid-s iyeddiden-nni Yesṭebṭeb s axxam, yeffeɣ-d uḥric netta d yelli-s d tmeṭṭut-is, dɣa yenṭeq uɛeṭṭar. Usiɣ-d ad zzenzeɣ zzit ma taɣem, maca tura yeṭṭef-iyi lḥal ma tsensem inebgawen n Rebbi. Mṛeḥba yis-k, inebgawen n Rebbi d inebgawen-nneɣ. Waɣzen yekcem s iyeddiden-is. Cwiṭ akka, truḥ teqcict ar yemma-s tenna-yas, A yemma, mudd-iyi-d tisegnit neɣ amsak. Bɣiɣ ad felluɣ cwiṭ ayeddid-inna, ad d-geɣ cwiṭ n zzit i uqerruy-iw. Tmudd-as yemma-s amsak. Tṛuḥ tessentat deg uyeddid-nni amecṭuḥ. Din din yeffeɣ-d ṣṣut si daxel. A baba, ṭṣen, nekk neččiten. Netta yuɣ lḥal waɣzen iweṣṣa arraw-is. Mi ten-yenǧeɛ ad ffɣen ad ten-ččen. Taqcict ttazzla ɣer baba-s, tules-as-d ayen tesla.

daxel n ugrur yellan beṛṛa uxxam. Uḥric yessawel-asen ad ččen imensi. Mi kecmen, yerra fell-asen tawwurt si beṛṛa. Yuli ar usfaylu i yellan di ssqef. Yesmar-asen lgaz ɣef usaɣur ihegga daxel-is.

akken ad t-inaɣ iɣaḍ-it ixemmem yenna d yiman-is nekk arrac ur sɛiɣ ara wagi urɛad yessin ad t-ṛebbiɣ amzun d mmi ad as-settuɣ laṣel-is ihi iṛebba-t yettimɣuṛ d yelli-s amzun d gma-s almi d yiwen wass yettwaɛḍer tmeɣra n tlalit n ṣṣebyan di taddart yekker yewwi awaɣezniw-nni mi wwḍen iserreḥ-as ad yurar d warrac imi ṣṣifa-s amzun d lɛebs ma d netta yezha d wat taddart ccḍeḥ ṭṭbel d lɣiḍa Akken zhan deg urar i yezha uwaɣezniw di ṣṣebyan-nni, yuli ɣer Zerduɛ, yečča-t akk. Tekfa tmeɣra, Yeḥya izrem, yerra-d mmi-s ɣef tuyat-is, iga-yas ččuɛella. Akken bdan abrid, yenṭeq. A baba, aqrur-nni ɣef ay d yella ad d-yehdi, xeẓẓeɣ si tfednin am teqriruc. Maɛlic a mmi, ḥader kan ad as-tɛiwdeḍ. Netta yeẓra acu ara yexdem. Kemmlen abrid-nsen. Simmal leḥḥun, aẓɣal yettzad. Imẓaɣ n urgaz ttizwiɣen. Cwiṭ akka yenṭeq waɣzen. A baba, timeẓẓuɣin-ik seg waɣit, a wi tent-iɣeẓẓan. Dindin, uḥric yuki-d. Yuki-d si ttexmam i d yezder. Imi d-yufa d akken, d awezɣi ad yettuwcen tigad-is. Yenna d yiman-is. Ihi tura, Sara n gma rriɣ-t-id deg imawlan-ik, tura mi d-tewweḍ ɣur-i dayen. Yerna cwiṭ n tikli almi yewweḍ ɣer yiwet n ticcewt meqqren, yeṭṭef-it seg iḍarren, yewwet-it, yenɣa-t. Tamacahut-iw asif asif, ulseɣ-tt-id nnig useqqif, uḥric ad tt-yefhem ad tt-isif, ma d ungif ad tt-yerr di rrif.